Салам, тусем! Паянхи ҫӗнӗ выпускра хир сысни ҫинчен калаҫу пулать. Мӗн пӗлет пӗр хайпер хир сысни ҫинчен? Мӗнле чӗрчун вӑл? Мӗн туса пурӑнать? Хир сыснине вырӑсла кабан теҫҫӗ. Тата вӗсем килти сыснисене аса илтереҫҫӗ. Пурте пӗлеҫҫӗ, хирти сыснисем вӗсем вӑрманта пурӑнаҫҫӗ те юман мӑкӑльне ҫиме юратаҫҫӗ. Тата мӗн туса пурӑнаҫҫӗ-ха вӗсем? Айдӑрманпа пӗрле тешкерсе тухатпӑр вӗсем ҫинчен тепленрех пӗлме. Хир сысни вӑл асӑрхануллӑ выльӑх. Ахальтен пӗлмен ҫӗртре аташса ҫӳремест. Вӗсем нумайрах кӗтевӗпе ҫӳреҫҫӗ. Каҫхи вӑхӑтра вӗсем хӳтӗлев тупса канаҫҫӗ. Ҫуталсан вара апат ҫиме шыраса ҫӳреҫҫӗ. Аслӑ хир сыснисем вӑйлӑ шывсемпе ҫӳреҫҫӗ тата вӗсен хулӑн тире пур, тӳрех сыхланма пулӑшать. Вӗсен евӗрлӗ хир сыснисем усал мар, ахальтен вӗсем тапӑнмаҫҫӗ. Анчах туй сезонӗ вӑхӑтӗнче вӗсенчен айккинчен пӑрӑнса каймалла. Хирти сыснисем вӗсем егер чернеллӗ, вырӑсла каласан парнокопытные, Тата вӗсем всеядный пулсан та чӑмлакансем мар. Килти сыснасемпе танлаштарсан хирти сыснисем вӑйлӑрах пулса йӗркеленнӗ. Хирти сыснисен асап шӑлӗсем ялан ӳсеҫҫӗ. Клык те ҫавӑнпа вӗсем кӑшлама юратаҫҫӗ. Ҫӑмӗсем хирте сыснисен вӑйлӑ хулӑм. Тесе хӑмӑр тӗсрен пуҫланса хура тӗсле пулаҫҫӗ. Ҫакӑн пек тӗсе пирки вӑрманта е хирте вӗсене сӑнанса курма ҫӑмӑл мар. Аслӑ хирти сыснисем икӗ метр таран ӳсме пултараҫҫӗ вӑрмӑшӗпе. Тата йывӑрӑшӗпе икҫӗр килограмм ытла та пулма пултараҫҫӗ. Интереслӗ пӗлтереш, туссем! Хирте сыснисене килте усрас тесен йывӑр мар. Мӗншӗн тесен вӗсем социально активный. Тепер интереслӗ пӗлтереш, хирте сыснисен кӗтӗвӗнче сысна аҫи хуҫаланса тӑрать. Ертсе пырать тейӗпӗр. Тата ҫавӑн пек кӗтӳре темиҫе ҫуратакан амисем пулма пултараҫҫӗ. Анчах хирти сысни аҫи ватӑлсан уйрӑлса каять кӗтӗвӗнчен, вара пӗчченех пурӑнма пуҫлать. Хирти сыснисен кӗтӗвене курсан хӑрамалли ҫук. Анчах унта вӗсен пӗчӗк ҫурисем пулсан патне пыма кирлӗ мар. Мӗншӗн тесен вӗсен тапӑнма пултараҫҫӗ. Хирӗҫне вӑхӑтра хирти сысна аҫи ҫыннӑн аллине те ҫыртса татма пултарать. Вара хирти сысна амисем вӑрӑм шӑлисем ҫук пулсан та вӗсем те тапӑнма пултараҫҫӗ. хӑрушлӑх вӑхӑтра. Ҫут ҫанталӑкра хирти сыснисем вунпилӗк ҫулччен пурӑнма пултараҫҫӗ. Тата пӗлтерсе хӑварма пулать, килте усрас тесен вӗсене ирӗкри пекех нумайччен пурӑнмаҫҫӗ. Анчах пулкаланӑ, хирти сыснисем ҫирӗм ҫулччен те пурӑнма пултараҫҫӗ. Догожительсем те эпир. Ту сезонне хирти сыснисен хӗллехи вӑхӑтра пулса иртет. Икӗ уйӑх иртсен вара ҫурисем хӑйсен тӗрле пурӑнма пуҫлаҫҫӗ. Хирти сыснисене аҫисемпе амисене танлаштарма ҫӑмӑл. Амисем вӑрӑм шӑлӗсем ҫук, тата вӗсем пӗчӗкрех пулаҫҫӗ. Ученӑйсем шутлаҫҫӗ, тискер сыснана этемсем йытӑ хыҫҫӑн домашний вӑт тума пуҫланӑ ӗлӗк. Ҫут ҫанталӑкра тӑхӑр тӗрле тискер сыснасем пурӑнаҫҫӗ, А домашнего тунисене вара ҫӗр ытла та шутласа кӑларма пулать. Айдӑр хальчи анлӑ сарӑлнӑ тискер сыснасем ҫинчен аса илетпӗр. Пӗрремӗш вӗсенчен сыскрофа. Нумайрах вӗсем Европа территорийӗнче пурӑнаҫҫӗ. Пирӗн ҫӗршывра та пурӑнаҫҫӗ, анчах ӑшӑ енче кӑна. Малалла бородавочник. Ман шухӑшпа вӗсем ҫинчен пурте пӗлеҫҫӗ тесе шутлатӑп. Пӗлне мультфильм пирки. Бородавочниксем тӗлӗнмелле пек всеядныйсем мар, нумайрах курӑка ҫиеҫҫӗ. Кайран Африкӑрах пурӑнакан тепӗр тискер сысна – кистеухая речная свинья. Ҫак тискер сысни кӑсӑклӑ курӑнать ыттисемпе танлаштарсан. Кистеухая тесе ят панӑ вӗсене хӑйсем ҫинче кисточкисем пирки. Ҫакӑ порода размерӗпе пӗчӗкерех. Тата вӗсем всеядныйсем нумайрах пахча ҫимӗҫӗсене аркатма юратаҫҫӗ. Теперь представитель тискер сыснасен большая лесная свинья. Ҫак сыснисем те Африкӑра пурӑнаҫҫӗ, анчах вӗсем ытла тискер вырӑнта пурӑннӑ пирки аван изучат туман вӗсене. Ҫак тискер сысна хӑйӗн вӑйлӑ пысӑк тата йывӑр размерӗ пирки тӗлӗнмелле пек, вара давочниксем пек курка кӑна ҫиеҫҫӗ. Малала тепер тискер сысна бородатая свинья. Ҫакӑ сыснисем нумайрах утравсенче пурӑнаҫҫӗ. На островах тейӗпӗр. Вӗсем анлӑ сарӑлман тата размерӗсем вӗсен пысӑк мар. Нумайрах тӗрле ҫырласем ҫиме юратаҫҫӗ. Тепер тӗлӗнмелле тискер сысна вӑл папируса. Вӗсем асав шӑлӗсемпе уйрӑлса тӑраҫҫӗ. Клыки тейӗпӗр. Ҫакӑ тискер выльӑха хӗрлӗ кӗнекене кӗртнӗ. Мӗншӗн тесен вӗсем нумайӑн юлман. Ухатана вӗсем ҫине кайма юрамасть. Пурӑнаҫҫӗ вӗсем индонезийский архипелагра. Ыттисемпе танлаштарсан вӗсен хулӑм тирӗ ҫук, размерӗсемпе пӗчӗкке тата вӗсем тинӗсри пулӑсене ҫиме пултараҫҫӗ. Тискер сыснасем тӗрлӗрен пулсан та вӗсем пӗр-пӗрин хушшинче темех уйрӑлса тӑмаҫҫӗ. Ҫимеҫ пирки пӗлтӗмӗр. Вӗсем нумайӑшӗсем всеядныйсем. Вара несӗлсем пирки тесе пӗлтерсен Хирти сыснисем ҫулталӑк хушшинче темиҫе хут несӗлсем тума пултараҫҫӗ. Унтан вара вунӑ ытла ҫурисем те пулма пултараҫҫӗ. Ытти выльӑхсемпе танлаштарсан вӑл питӗ нумай. Хирти сыснисен тӑшманӗсем нумай мар. Частарах вӗсем ҫине кашкӑрсем пӑхаҫҫӗ апатланма. Анчах кашкӑрсемсер пуҫне хирти сыснисене нумайрах этемсем пӗтереҫҫӗ, ухатана ҫӳрене пирки. Хирти сыснисен ашне кӑмӑлаҫҫӗ ҫынсем, хӑйсен тутӑ пирки тата вӗсем пирне нумай ҫӗртре усӑ кураҫҫӗ. Хирти сыснисен популяцийӗсем паянхи кунпа авансарӑлнӑ, анчах усал браконьерсем сутӑ илӳ валли аркатаҫҫӗ вӗсене. Ҫут ҫанталӑкшӑн хирти сыснисем питӗ усӑллӑ. Упрама тӑрӑшӑр ҫут ҫанталӑка. Пӑхатпӑр, итлетпӗр, ҫыратпӑр. Юлташна ярса пар ҫак видеона. Лайк пусма мансангай. Чипер юлӑр, туссем.